Ma' Zack sejrin nitkellmu ħafna dwar is-surfing li huwa l-isport tiegħu, sport li għalkemm jien m'iniex familjari miegħu jintrigani ħafna. Ħa niltaqgħu ma' Zack minn hawn u ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time. Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. For the love of food, golden drop.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
United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar.
We are Cosmopolitan Developments.
Total is a great choice.
Sara ta' tajba u nilqakom għal prime time, grazzi tal-li għaziltu li tibdew s-sara ta' ta'kom. Mi għaj nispera li għawdejtu ġurnata mill-laqwa u jekk il-ġurnata ma kienieġ daqsek tajba, tinkwitawx, Almenu waslet biex tispiċċa u ħa tagħlquha bit-tajjeb għax ħa tagħlqu s-serata, ħa tagħlqu l-ġurnata magħna hawnhekk ta' Prime Time. Il-mistieden tiegħi tal-lejla jekk tkunu għajntu fih u wisq probabbli rajtuh hemmhekk ma' Lucy. Nilqa' miegħi lil Zack Holland. Kif int Zack? Kif aħna, kollha sew? Grazzi tal-li ċetajt l-istadina, isma biex introduċejtek u biex semmejt l-Lucy, għat naqra attent jena, għax kiku għet taraw jirkeb l-Lucy, kienet tinstema naqra.
ħazina.
Zek, eh, fil-fat Lucy hija l-board tijak, ux vera, surfing board tijak. Zek, ħanna ħodlok fil-detalli biex nkun nista' nirreġistrak. Isem u kunjom? Zachary Holland.
Zachary Holland. Data ta' twelid? 27 January 1995. 1995.
Iġveri għannar li għadda kella kella kiber dejt. Ħadim ta' tajjeb għara l-kalkolazzjoni. Fejn inti mwiled, Zek? Pieta, bħal kulħadd, ma Birkirkara. Birkirkara, residenti? Birkirkara. Birkirkara, professjoni? Barbier. Barbier, Zekk, inti wieħed minn dawk li minn meta kont tfal kont tgħid jien irrid insir barbier? Laqqas xejn. Le?
Ġejna ħadtha naqqa bit-tul u għad ġiet kompletament hekk dawra tond. Sirt barbier ta' 23 sena, tard, kont għamilt sena ngħix l-Ingilterra u mbagħad applikajt u sirt ħajjat hemm. Ġejt lura għedt inżomm il-professjoni u għad ħa naqbad professjoni oħra. Jack, inti xellugi. Ejja. Għal barbier li tkun xellugi hija naqra iktar komplikata l-ħajja. Għax mhix komuni tkun xellugi, so iktar u iktar jekk ħa tiffiltraħħa ġibha eżempju f'għadd ta' numri ta' nies ġo kamra aktar m'intix ħa ssib xellugi u meta kont qed nitgħallem l-ironija l-imqass kien dejjem jaqa' li fuq xagħar in-nies u vera trid toqgħod tiskuża ruħek tara kif tkun qisek letteralment Stramba l-ħaġa xi tikteb li. U l-għodda għal min ikun juża l-lemin u għal min juża x-xellug tal-barbiera huwa għodda differenti. Il-magni le, imma eżempju meta mbagħad tidħol eżempju fid-dettall bħall-imqass u kollox peress li jkun iktar personalizzat, ikollok dik il-ħaġa li tkun tridu għalik ikun ċertu tul u ċertu toqol u kollox, tifhem. Isma' kurżità Zek, imqass tiegħek personali. Iktar ikun twil iktar aħjar. Le, u s-self u lil xi ħadd jekk iġib. Laqqas, laqqas il-petna laqqas. U lili inti għallimtni xi ħaġa dwar it-teknika tal-barbier. Jien kont naħseb li meta tmur għand il-barbier, issirli naqgħa ma mmur għand barbier jien għax Però meta tmur għand il-barbier u joqgħod jippetnalek xagħrek, kont naħseb biex nara jekk l-istil jixraqlikx, però fir-realtà mhux għalhekk. Eżatt. Le, ġeneralment inti tkun qed tippetna just one tara dandruff ikun hawn minn kollu, eżempju anke moles biex tara jekk ma tweġġgħux hawn min għandu anke scalp sensittiva u hekk immens so. Kun hawn ħafna affarijiet li trid tqisek. It's a consultation at the end of the day, tifhem, mara tmur tisbogħ xagħarha jaqtgħulek biċċa u jagħmlulek test patch għall-kulur jekk ma tagħmillux ħsara. Raġel naqal istess. Issa qed tanalizza, ġifieri meta tibda. Kun hemm ċertu professjonalità, u suppost, wara x-xogħol. Toħroq. Jack, jekk nitkellmu fuq is-surfing, kemm ilek tipprattikah? Issa għalaqt sentej. Minn hawn ftit ieor nagħlaq sentej, so eħe. U inti litteralment bdejt tipprattikah fl-eqqel tax-xitwa. Eżatt. Ja ma l-ewwel darba li dħalt fl-ilma konna dħalna fi Frar u niftakar konna nżilna b'wetsuit u kollox imma toħroġ minn hemm għandek saqajk u dejk vjola like daqs kemm kien bard. U minn tant sports għalfejn is-surfing hekk, kif intrigak? Dħalt waħda fuq Facebook u kont naf li kien hawn skola. Kont bgħattlu messaġġ u għamilt isek tikri, tgħid, tgħidlu li nieżel u kollox u aħna krejna, qbadna u krejna wetsuit u board u għadna ħa nipprovawha, ġifieri għax isek anke though minn aspett ta' sports ieħor nieħu go, isek ma tkunx taf kemm jogħġbok jekk ħa joqgħod jgħallmulek xi ħadd, so trid tara fil-bidu trid taqla' naqra fuq wiċċek u tgħaddi minn ċertu affarijiet biex tara kemm int lest tkun persistenti f'dak l-aspett. jekk vera tridhiex. Jien vera intrigani l-fatt ta' kemm ħdimt bl-iebes biex irnexxilek tqum bil-wieqfa l-ewwel darba fuq is-surfboard. Jidher li huwa sport pratikament mill-mod kif min japprittikah tant ikun għaġli li huwa sport faċli, però fir-realtà. Tifhem, fih ħafna element fejn li ġġib maż-żmien, infatti ħafna mill-barranin li jissurfjaw ukoll jaħdmu fuq il-baħar għax inti jiddependi wkoll il-mewġa x'inhi tagħmel. So dik hija ħaġa li trid toqgħod tidra anke t-temp ivarja jekk mhix wara maltempata jew qabel kif ħa jkun il-kurrent u hekk so bejn dak iż-żmien u sakemm ma l-ewwel darba li qomt bil-wiefqa qisu għaddew tliet xhur jisek tmur tliet darbiet fil-ġimgħa u dejjem xemx jew xita tidħol fl-ilma tifhem. Bdejt issemmi li dawn l-affarijiet dwar il-mowġ li jaffettwa jekk ikunx għadda l-maltemp eċċetera dawn l-affarijiet kont tafhom qabel ma bdejt tipprattika s-surfing jew Laqqas idea, laqqas idea, laqqas iċken idea jkoll. Tibda tarahom int tibda tara eżempju nies jaqdfu mbagħad jiġu tifhem you pop up u tirkeb mewġa imma mbagħad once li jidħlu l-elementi anke tirrealizza darba minnhom ftakar qbiżna f'Diċembru kien nine il-baħar kien nine u kelli l-wetsuit irqiqa u tirrealizza nofs siegħa tagħmel. Għax ovvjament il-kesħa mbagħad ma jirnexxilikx. Tinġazza ruħek u tibqa' eżempju fix-xitwa tkun iktar diffiċli għax tgħi iktar malajr u Tifhem, maż-żmien, mal-prattika. Interessanti kif irnexxielek tispjega li s-surfing, meta rnexxielek taqsmu f'porzjonijiet, meta kont semmejtli li 70 fil-mija huwa li tifhem il-baħar. Eżatt, eżatt. Kif tkompli?
Dik kien għalili l-ħabib tiegħi għax vera like toqgħod inkollu sek tiċċajta fil-baħar u kollox u hekk darba minnhom hekk qallha li s-surfing trid tirrealizza li għandek 70 percent minnu fejn tkun qiegħed, it's the timing u x'inhu jiġri madwarek, għandek 20 percent Again, it's how you execute u just ten per cent style għax int ħafna mill-ħin just tkun qed tirkeb mewġa u tinterpreta hi x'inhi tagħmel, jiġifieri lanqas tagħmel ċertu affarijiet tiegħek fuq mewġ iżgħarija, jkunu iktar konsistenti, jkollok ċertu iktar knowledge fuq it-teorija kif taħdem il-mewġa imma. Zek, iktar kmieni semmejna li s-surfboard tajtha isem Lucy, hija prattika tagħkom is-surfers li kulħadd itiha isem. U l-board trid tipprepara b'xi mod qabel ma tmur tirkeb il-mewġ? Pereżempju, jien wieħed eżempju li nużaw ix-xemgħa biex titfa' x-xemgħa fuq il-bord biex teħel iktar anke int tħammar l-ilma isek mal-ewwel kad tkun fuq żaqqek u kollox ma toqgħodx tiżroq ma tagħrafx ma taħrabx minn taħtek. Kollok il-leash biex tintrabat anke jekk taħrab minn taħtek ma tolqot il-ħadd u bażikament anke fins u hekk iddependi l-ġurnata. Kollok il-fins ta' taħt li jkunu ġeneralment bi tlieta u jiddependi l-mewġa taqla' waħda jew toħroġ waħda. Jiġifieri s-surfboard kull darba li tintrikeb trid tiksiha bix-xemgħa? Jien hija.
Jiena ngħidlek ġeneralment anke Malta fis-sajf ikollok darba kull tliet ġimgħat, so di tajjeb li terġa' tgħaddiha u kollox għax maż-żmien, mat-temp tkun qiegħda fil-kamra naqra omduża, eżempju, jew xi ħaġa hekk, tifhem, so jkun hemm fatturi oħra. U jiddependi jekk mhix sajf jew xitwa, għax il-wax it-temperatura tvarja wkoll. Jack, Fil-fatt iktar kmieni bdejna naraw filmat ta' waħda mill-ikbar mewġiet li qatt intrikbu. Dak kien ftit tal-ġimgħat ilu, hux? Dak il-Portugall hemmhekk. Dak Portugall, dak surfer Ġermaniż li dal-aħħar ġiet irrekordjata it was 115 feet u kien wieħed, ġifieri. Qegħdin ngħidu kważi 35 metru bejn wieħed u ieħor. L-aħħar darba, fil-verità konna qegħdin il-Mosta u qgħadna nikkalkulaw il-filati mill-ġenb, tiġi kważi sal-kurva tad-domna, tad-dome. Il-mewġa kienet għolja. Il-mewġa. Meta tkun qed tirkeb mewġa, Biex ikollok suċċess, fiex trid taħseb, moħħok fiex irid ikun?
Stramba, tittafda, hemm ħafna, there is a, is huwa aspett sħiħ ta' ta' trust għax inti jekk ħa tikkommittja trid taqbadha. It's one of these things, hi tkun miexja anke eżempju għajn tuffieħa fix-xitwa ġieli tarahom meta għid ma fihomx ma fihomx xi ċertu forza, imma jekk Tikkommittja minn hemm barra, aħna ġieli noħorġu sat-torri, tikkommittja minn hemm barra u ma jirnexxilekx, ħa ddaħħlek sar-ramel, u dak il-kurrent kollu biex taqbeż nerġgħu nimxu d-dawra mal-blat, taqbeż mill-blat, u xebgħa ħesil hekk, imma hi malli tibda tikkervja, bażikament hawnhekk trid tagħżel jekk ma tqumx bil-wifqa jew inkella ħa tinstabat. Tħalliha tieħdok. Eżatt. Jiġifieri. So, trid tkun taf li hi laħqitek. Dik is-sekonda, dawk iż-żewġ sekondi huwa s-sigriet ta' kollox. Eżatt. kruċjali immens fil-verità għax anke how you lean anything taf tkun qed tirkeb għaddej b'ċertu speed ha forsi twenty, thirty which isn't even a lot imma titfa' ċertu piż fuq wara jaf tippinċjaħħa u jieħdok il-kurrent tal-ilma u tinqeleb jiġifieri hemm ċertu element li ma taħseb xejn l-instint jieħdok so. Zek, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla u wisq iktar grazzi talli tajtni iktar informazzjoni dwar dan l-isport li litteralment ma kontx familjari miegħu però kien jintrigani ħafna. Irnexxielek tkabbar li l-għarfien tiegħi dwar is-surfing. Grazzi. U serata tajba. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Ħa nibagħtuk minn hawnhekk bi ftit tomit tajbin grazzi għal yogiti. Tista' tippreparahom fil-verżjoni klassika bil-misħun jew inkella tista' tagħżel ukoll il-verżjoni iktar sajfija, iktar friska li pratikament huma verżjonijiet kisħin tal-yogiti billi żżidilhom magħhom ingredjenti naturali. Kif ukoll grazzi għal Red Elmar. Għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Red Elmar li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek, żgur li jirnexxilek tikkrea dik it-togħma perfetta. Grazzi ħafna Zek u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ħa ngħidilkom biex tiqfgħu hemmhekk għax ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Però qabel immorru għar-riklami, nixtieq infakkarkom jew inkella nixtieq niżvelalkom li l-ġimgħa d-dieħla ħa nieħdu kompetizzjoni ġdida. Kompetizzjoni flimkien mas-Soap Friski Ommi ma. Ma tantx nista' nagħtikom informazzjoni għax nixtiequ nżommuha kemxejn sigrieta sal-ġimgħa d-dieħla x'ħa tkun it-tema, però biex ngħidilkom naqra ħjiel, biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni għandkom bżonn il-kreattività u għandkom bżonn ukoll kamera tar-ritratti, jiġifieri pratikament il-mobile tagħkom. Ħa mmorru għal oqfa żgħira ta' riklami, Prime Time ħa jkompli dalwaqt, ibqgħu hemmhekk.

bedrooms, sofas, living and dining furniture, textiles, giftware and much more. Open all day, during weekends too.
Fl-aħħar, it-tem beda jaqleb u jibda l-istaġun tas-soppa. Is-soppa friska ommi ma dal-waqt terġa' tibda siba fil-ħwienet ewlenin.
Soups so good, everybody wants some.
kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn.

Total Tools, super on quality, super on price. Total Tool Chest b'97 biċċa għodda għal prezz ta' 270 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook.
F'dan il-programm qed jidru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal Prime Time wasal il-ħin biex namlu kollegament ma' tabiba ta' Prime Time wasal il-ħin biex ninaqdu ma' tabiba Kristin Buħaġar.
Merħba, jiena Kristin Buħaġar, tabiba u direttriċi fi St. Thomas Hospital. Illum nixtieq inkellimkom dwar kundizzjoni li taffettwa ħafna nisa u hija komuni ħafna, il-PCOS. Din hija kundizzjoni fejn l-ovaries jiżviluppaw ħafna ċesti. Dawn iċ-ċesti jkunu mimlijin bajd jew ova. Biex niftehmu, l-ova hija dik il-bajda li fl-aħħar tingħaqad mal-isperma waqt konċepiment ta' tqala. Pazjenti li jbatu minn PCOS, dawn l-ova ma jkunux jistgħu joħorġu minn ġol-ovary, għalhekk diffiċli biex issir fertilizzazzjoni, u allura dawn in-nisa jista' jkollhom diffikultà jinqabdu tqal. Din il-kundizzjoni hija kemxejn komuni u taffettwa madwar tlieta u għaxra fil-mija tan-nisa kollha ta' età riproduttiva madwar id-dinja kollha. Il-PCOS huwa riżultat ta' żbilanċ ormonali u hija l-akbar kawża ta' infertilità fost in-nisa. L-aktar sintomi komuni huwa li jkollok ċiklu irregolari jew period irregolari, jista' jieqaflek kompletament il-period jew li jdum ħafna jew li jkun qasir ħafna. Naraw ukoll, bħalma jagħti x'jifhem l-isem PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, Numru kbir ta' ċesti fl-ovaries. Dawn naqbduhom b'ultrasound tal-ovaries. Żbilanċ ormonali jista' jwassal ukoll għal pil żejjed fil-wiċċ u l-ġisem, kif ukoll għal ponot żejda jew acne. Flimkien ma' dawn il-problemi nsibu wkoll li maż-żmien jiżviluppaw problemi oħra iktar kroniċi bħal dijabete, kolesterol għoli, mard tal-qalb u problemi tal-fwied. Mhuwiex magħruf eżatta x'jikkawża dan l-iżbilanċ fl-ormoni u allura jwassal għal PCOS. Iżda nafu b'diversi modi kif tista' tiġi trattata din il-kundizzjoni. L-ewwel sintomi tal-PCOS normalment jibdew mal-ewwel period imma jistgħu jiżviluppaw anki iktar tard. Nafu li s-sintomi jkunu iktar agħar f'dawk in-nisa li jkollhom diġà piż żejjed. Għalhekk bħal ħafna mard kroniku ieħor, importanti li d-dijanjosi u t-trattament jibda minn kmieni kemm jista' jkun. Tista' tibda tindirizza din il-kundizzjoni billi tagħmel xi tibdil fil-ħajja tiegħek, bħal tagħmel eżerċizzju biex tnaqqas il-piż u tiekol dieta bilanċjata. Lil hinn minn hekk, jeżistu trattamenti biex jikkontrollaw il-livelli ta' ormoni, kemm l-estrogens li huma ormoni tan-nisa, kif ukoll l-androgens li huma ormoni maskili li nsibuhom anki fin-nisa. F'każ fejn il-mara ma tkunx tista' tinqabad tqila anki wara użu ta' mediċini indikati, jeżistu wkoll numru ta' proċeduri kirurġiċi li jistgħu jkomplu jgħinu fil-proċess ta' konċepiment. Fl-aħħar jidher li għalkemm il-PCOS toħloq ħafna sfidi mediċi, huwa ċar li jeżisti numru kbir ta' trattamenti, proċeduri u anki tibdil tal-istil tal-ħajja li jippermettu li l-persuna żżomm saħħitha taħt kontroll u tkompli tgawdi kwalità tal-ħajja tajba.
Whether fried, baked or grilled, Fjordi Vita Bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. Fjordi Vita. If it's bacon, it's Fjordi Vita. Qabel ma ħallikom il-lejla nfakkarkom biex tirreġistraw għall-logħba tagħna kontra 30 sekonda biex tkunu qegħdin fiċ-ċans li terbħu l-flus cash. Ibagħtu id-dettalji tagħkom fuq in-numru 50612100. Importanti li jkollkom 'il fuq minn tmintax-il sena biex tkunu eliġibbli biex tilagħbu fil-logħba tagħna u ladarba tirreġistra mbagħad trid tistenna li tirċievi t-telefonata mingħandna biex imbagħad ittini l-ħames risposti tajbin. Qabel ma nħallikom illejla nixtieq infakkarkom li fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi, owenbonnici.tv, għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Gino. Illum tellajna domanda, domanda ħafifa ħafna li jekk tirrisponduha tajjeb ħa tkunu qegħdin fiċ-ċans li tkunu intom ir-rebbieħa. Idħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi, owenbonnici.tv, u dik ir-risposta li ttuni tista' toħroġkom rebbieħa. Ma fadalli xejn xi ngħidilkom ħlief grazzi talli kontu miegħi illejla u l-lejl it-tajjeb. F'prime time.
Qed jiġi mossal lilkom grazzi għal.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
Esprit. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar.
We are Cosmopolitan Developments.